Veisel thihri te te mei na hawi ka lo ga. Ai che zei kong ho. Tu lio bak hin maw. Ka duh tukmi nu te me. Ma ka duh tukmi nu khe. Zei tu thim de duh de la de. An chim ma ka chim tam set. Ah ka chim la te hin maw. Zei tin chin da duh dot nak bia ka chim le ti khe. Ka tuak lamang ka thiam bak lo no kha. Nang mani khen ro nak na ka siu kong kuma ka tu is ko. Ai nang he nu kong na rak thei lo te nak. ka nge kan chim lo nu ko ni khin kan duh bik mi khi chu mo tha te a kan do tu le lek dala kan chim tha te nge se pakhat na kan chim lo ma nu na va hal tiga khin te a dek dala za lo ten khi ning za lo bu ten khin na va hal te ama khe tha te na chon biak le ma di jun te na hal ko khin a pasal tak ding khin um le he zai bau chan tlak mipa bantuk khin a um le mah leng khi te tahchunnak ate amah khi harnak pakhat va tong seh la mu mah ah khin nangmah khi a voikhatnak bik a pakhatnak bik a bawmtu ding a chuak bik tu na si hau mah leng khin nu pawl nih na duh i pakhat te cun an chim le pakhat khat kan chim pau le pakhat khat a chim pau ah khin an mit te hin tha te na zau pang la an mit te khin na zau pang la ek he a bia chimmi khi ṭha tein naihpiak le na kherpiak le pakhat cu na ngah tuk a fiang. Ka ti singaw. A. Na chimmi khi cu ṭha tuk cang ko nain A. Na chimning khi hei chim ning la a ka cohlang lo sual a tang. Kan chimh ning te na zulh cun maw na ngah hrimhrim. Na ti sim maw. Na chimning tein ka chim le a ka let khan lo sual cun zazet na nakam na nga tuk na nga lo sual bak si mo ting khat pe ba ting khat ting khat chu tlom tuk ah eh ting thum bata hana maning te chim chin mo atu leo ka du tuk mi hi nang ma bak me se ka da kal na chpo chpo la eh tak ti bak si ka du tuk mi ko Takhan cu hla ka duh lo. Tunang dubakam kha na philh ma? Zei zeidah kan kam? Na ka chimh ning tein na chim le an ngah lo hna sicun tangka tingthum ti kha na duh deuh nga ka duh deuhnak cohlan deuh a si ko. Thopi, mah ram pei dah ding na naih khawh lo cu si. Okay. Hlan lio te zong ta cun na rak nih khawh lo i mah ruang sakal khephei tu ah kan rak kuat le tangka cu. Tate di da khai. Okay. Nungak tlangval nan si lio kha thaten zo ni uar lio hrang hrang e Nan pahnih in nan rak uarmi hla fungkhat vun ka chim ta u law hi hla ti si. Hla leu hla si caah khan kan i chuak tuk cu. Nangmah nih chim ṭhan ko. Okay. Kum ah kan ṭhen ko lai nan ti sile nanmah nawl si cang ko seh law zeitindah khuakhan ning le na hmuh ning si cang ti kha vun ka chim ta u. Zingkunu. Chicken tu cang mas kana. Zingkunu. Finu. Ni chung i kapal nak sual kapal nak vialte kan ti sami vialte rak ngai thi. Kai zong. Na cungah zumlonak lawng tein khin khua ka rak luat peng zong na ka ngaichiat ve. Kan ngaihthiam, kan ngaihthiam. Sakthiam ding kha cu Pathian lawnglawng nih kha an remh piak ko cang lai kei cu ka thei bak ti lo. Okay. okay. Nang met zeihman aa pehtlai lomi keimah van dawt sui khi sang. Mah kha rak theih. Na lung chungah khan mah kha rak chiah. Hoi. Tha. Oi nangmah ha biruah ding caan dih. Kau lah.